Sen haçan taýyn bolsaň aýda. Men taýyn başarjak.
Maral dogan hoş gördük. Hoş bolduk bizem. Köp sag boluň çakylygymyzy alyp geleniňiz üçin. Bizem sylap çagyranyňyz üçin size sag bol. Täzelikde gördüm men Agtyjaňyzam molla öýtýän siziň gutlaýas. Hawa ene bolubam ine birinji gezek siziň Gepleşiňiz ene. Şu wagt
uly ogluňyz.
Ulym ogul öýerdim. Ondan soň gyzym bar Aýnur. Ondan kiçi gyzym bar Aýşanur. Ondan kiçim bar bäş ýaşynda Nurhan oglum. Hä, iki ogul, iki gyz bolýar-da, hä? Indi şu wagt ene diýilse. Häzir-ä diýen aklar ýöne ulalsa diýer-dä nesip bolsa onda nähili duýgy? Bilemok bu ada ýöne özüne öýden çykarman oturýa. Daşary ýurtda bir aýdymçy owadan zenan bar şoňa agta bolupdyr welin ene diýilse nähili gararsyňyz diýse ýok diýdirmeýän diýýä. Sizem bir hili bir eşdilýäni. Garasy gelýändir onda. Şondanmyka.
Ene diýmeklik olam bir uly bagtda. Eje bolmak, ene bolmak, mama bolmak gowy zada. Tüweleme
Durkuňyza seretseňiz enä meňzäňizok siz. Meňzärin. Meňzärin ne wagty gelende. Nesip bolsa.
Men şuňam üstüne durup geçesim gelýär. Şu wagt Maral Durdyýewa diýilýär welin, halkyň içinde Pälwan ýaly zat diýmäwer näme? Näme diýdi? Durkuny, durkuny näme magazynda Satyjylar diýä, bir zat satjak bolsalar diýä, Mary Lurdyýewa ýaly durkuny saklaýar. Şon ýaly bir diýme bir. Ýok, meň aýtjak bolýanym, örän gelşikli, salyhatly görünýär. O diňe meň pikirim dä, illeşlemizem şon ýaly pikir edýär. Sag boluň.
Indi men şuny tüneneýän şum durup geçesim gelýär. Sizden başgada siz deň-duş aýdymçy zenanlarymyz kän. Ýa.
Şolaň käbirem örän gaty üns berýär. Sypatyna, ýüz keşbine, käbirlerden aýdymyndanam beter üns berýär şoňa. Ýöne näme üçin Maral Durdyýewa seredenlerine adamlar salyhatly, gelşikli owadan diýýärler. A käbir zenanlara welin, aýdymçylara bimany, utançsyz ýa ýene şoňa meňzeş, men owadanlap aýdamda şolar ýaly zatlar ýazylýar. Näme üçin? Oňa wkus diýilýärda, stil, wkus, olam adam özi duýmasa kyn bolýarda. Ýaşyna göräräk bolmaly bolýar. Ýaşyna görä bolmaly.
Kanyýeşna, ýaşyna görä bolmaly. Sen indi elli ýaşap häzir o ýigrimi bäş ýaşly gyzyňky ýaly geýinjek bolsaň, gelişmez. Ol her zadyň öz agramy bar-a. Hmmm ana şony men açasym geldi hakykatdanam şul zenanlary görýän bolsaňyz öz ýaşyňda gelşikli görünseň örän gowy kabul edilýäň ýöne beter kiçi bolup görünseň. Biziň türkmenlerimiz hasam bir asyllylygy halaýarlarda.

Bir hili gerişmeýän köýneklerem geýýärler, özüň bir hilje şeýdip seredip galýaňda. Men-ä öz gelnime aýtýan, hiç wagt aýdymçy zenanyň köýnegini görüp geýinjek bolma diýýän, sebäbi ol artist, ol has ýalpyllawrak geýinip biler. Ýöne men-ä özüm şu ýalpyl-ýulpullykdanam däl-de bir o, şu wagt o gasyn-gasyn geýýärler-ä, men şony-a özüm aýdymçy bolsamam geýip bilemok, utanýan, çynymy aýdaýyn. Özem oňaýsyz.
Men ýaş bolan bolsamam şony geýmermikam diýen, sebäbi meň öz Bir eşik diýilýän zada başgaça garaýan. Ýewropeýski stil ýöne biziň türkmen milliligine geçen ýewropalaşan fasonlar gowy görýän. Ýaşyňa görä geýinmek dogrumyka diýýän. Ýöne aýdymda nähili? Meselem belli bir ýaşdan soň aýdymlar köplenç söýgi temasynda aýdylýada. Şolar ýigrimi bäş ýaşdaky bilen Meselem aýdaly elli ýaşdaky adamyň söýgi temasynda aýtýan sözleri başgaça bolup bilermi ýa-da söýgi temasynda islendik ýaşda şo bir sözler tapawudy ýokmy? Ýok şo bir sözler bolanda şu wagt ýaş aýdymçylamyz biraz açyk ýeňilräkdä sözleri aýdylýan sözler ýöne. Naprimer, Enes Rejepowa ýa bir Bahar Hojaýewa, ýa bir Gülşat, şo ýaş aýdymçylaň şu wagt ýeňil-ýuňully aýdymlaryny häzir aýtsak biz, bize gelişmez. Beli bir kategoriýa geleňde sözüňem, sazynam hemme zady bir saýgarmarmyka diýýän. Ýa ýöne soňky döwür. Ekan bir hili dünýewi aýdymlar köpelip gidip barýa özüm bilemok garraýanmy nämemi diýýän. Ýok gaýrat ediň siz bir aýdyň şony uje biziň özümizede kän. Ýok toýlara barana başynda haýyş edýälerdä bir sagat başragyna ýediden sekize ýa ýediň ýaryndan sekize çen Maral owadan aýdymlaň diýen. Söýgi barada ba kän ýöne öňki aýdan aýdymlamda söýgi ýöne soňky döwür täze aýdymlam. Birhili dünýewi aýdymlary köp ýerine ýetiripdirin. Içim sowaýamy nämemi bilmedim. Şul aýdymlar bar-a, Hiç kim bilmez içim, özümden başga. Hiç kim bilmez içim, özümden başga. Öz-özüňden maňa syrdaş ýok başga.
Ýüregim agla. Şoňa, hawa, maňa Söhbet aýtdy, nädip döränini. Indi şo söz nirden geldi, siz nähili pikir edýäňiz? Söhbet düzdä şony, hä? Ýa.
Taýyn görnüşinde berdi size, hä? Söhbede ol ideýany men berdim.
Bir aýdymym bardy, Saňa diýip. Şol aýdymy diňletdim. Sazy şu stilde bolsun diýdim. Sözlerem diýdim, ýürek barada bolaýsyn diýdim. Ol şony diýemden, halypa düşündim men hemme zada. Boldy diýdi. Maňa hiç zat diýmän. Oluja näme diýjegimi duýdumy, gördümi, bilmedim. Bir hepde wagt beriň maňa diýdi. Bir hepdede sözünde durdy, ýazdy şolaýda. Söhbet maňa bir zat aýtdy. Şo hiç kim bilmez içim özümden başga. Şol aýdymyň döreýşi barada. Şol aýtdygy meniň ýüregime jüňk boldy-da şol. Men pikir edýärdim-de, näme üçin käbir kompozitor oglanlar şolar özlerem aýdym aýtýarlar-a. Hawa. Welin, öz aýdymlary olar ýaly däl-de, başgalara işläp berýän aýdymlary has ýakymly bolup çykýar. Onsoň ol aýtdy, Mekan men şol aýdymy Maral Durdyýewa gelmedik bolsa, şo zenany görmedik bolsam, döremeýärdi diýýär. Käbir adam görýäň-ä, Şoňa seretýäňä şony duýubilseň özi çykýar şo sözüň. Ana ana şo şon ýaly boldyda. Ana şol aýdym men örän gabat gelýämka diýýän bir islendik ýaşdaky aýdymlary. Näme diýilýär içimdäki bir sesdä hiç kim bilmezçim özümden başga. Hiç kim bilenogumda.
Hawa käbir kişi bilýändirin öýtýärä saňa bir zat diýýärä sen aýdybam bileňok. Çagaňam bilenok özüňden başga hiç kim.
Dostlar, dünýäň ýüzünde belli brendler bar. Meselem, Nike, Adidas, Boss hem-de şolam poddelka çykarylýar. Ýöne serediň, original, aýdaly, Nike krosowkaň bahasy üç müň, dört müň, bäş müň manat bolsa, poddelkaň bahasy bäş ýüz manat. Meň aýtjak bolýan zadym bärde kän hiç kim hiç kimi allanok. Aç-açan, saýlaw seň özüňe berilýär. Ýöne gurluşyk harytlarda beýle däl. Eger-de bir gurluşyk harydyň poddelkasy, ýasamasy, çykarylsa, şony bahasam meňzeşräk bolýar, maksimalny daş keşbine meňzetýärler. Iň ýaramaz ýeri ýöne gurluşyk edeniňden soň bilseň, ana kyn ýeri. Şu wagt halkyň synagyndan geçen birnäçe gurluşyk harytlary bar, şolaryň birem AMA elektrotlary. Şuny adamlar pikirlenmän alýarlar. Sebäbi köpden bäri ulanyp ýörler-de. Ýöne dostlar, üns beriň, şulaňňam indi ýasamasy çykyp başlapdyr. Iň ýaramaz zadam, ulanýan adam üçinem erbet zat şol, hemem markaňam ýüzüni gaçyrýar. Sebäbi kaçestwny zadyň podýelkasy çyksa, adamlar bilmän şony alsalar, ama hilini bulaşdyrypdyr diýip bilýärler. Şoňa üns bermeli. Men häzir size original bilen podýelkanyň tapawudyny görkezjek. Serediň dostlar, original ama elektrodlaryň daşynda şular ýaly peçat gelýändir, gök peçat. We ine şu hat bilen deňeşdiriň şu haty meňzeş däldir. Indi hä originalyňky, bulam podýelka. Sebäbi originalda hatlar azajyk ululygy kiçiligi tapawut etýär. A bärde welin düýbünden başga zat. Şoňa üns berseňiz tanap bolýar. Şoň üçinem ama elektrodlaryny arkaýyn ulanyň. Hemem Original kaçestwasyn tapyň. Indi müňden biri barada gürrüň edeliň. Oho. Gürrüň etmek bolýarmy şu tema barada? Ediberiň, ediberiň.
Müňden birine-ne ýaman gaty kän özümi ýigrendirdim öýtýän. Näme üçin?
Aý indi bir azajyk biziň näme bir adamlarymyz hakykaty halanaklar öýtýän. Ýok ol sen. Men-ä göwnüne degen däldirin öýdýän hiç kimiň. Ýagşy mesele, ine ýagşy ol-a sizem bilýäňiz. Oňa şou gerek. Ol öňüni aýyrýar-da, seň diýeniňi goýýarlar, boldy, onnoň maral erbet. Ýagşa ýöne ýere sögem aga men aňyrda. Şu zat naruşat etdi şoň üçin sögdüm diýeýin. Awtorskiý ýaman kän rol oýnaýa. Sagbol. Düşündiňizmi? Ýagşy, düşünmeýän bolsaň goşulma. Ýöne men olar ýaly erbet zat göremok. Meň gaýtam sizi köp kişä Türkmenistan täzeden bir ýaşlara-da gowy tanatdymyka diýýän. Abraýyňyza abraý goşdy diýip görýän men. Ýok, ol haýsy tarapdanam bolanda. Sen erbet tarapdan bolaňda-da adamlar seni şeýle ýokaryk dille bolýaňda. Gowy tarapdanam bolanda. Ýöne diýjek bolýanym, ýagşy özem diýdi, men halypaň gaharyny getirdim diýip. Ýöne menem diýýän, meň gaharymy getiren bolsaň, näme üçin getireniň, şony näme üçin goýmadyň öňünden diýýän-ä. Meň işim şo-da diýýän.
Ýagşy-da. Asyl kynmy şony ýaly baha berip Emin agza bolup oturmak gaty kyn. Kyn hä?
Esasanam çagalaryň göwnüne degmejek bolup. Aňyrda segsen prosent göterim çagalar zehinli. Zehinli. Zehinleri bar. Güýçli oglanlaram bar, güýçli gyzlaram bar. Ýöne kädi şolardan Bişmedik miwe ýaljak çagalaram gelýä welin göwne degesiň gelenokdy ýöne esasy şu Pälwan doganymyz alyp çykdy süýji diller bilen men kän bir dile baý dä bolansoň Hawa ýok diýip otyryn arasyna bir goşulyşanam bolýan welin olam köp düşünýä köp düşünenokdyrda. Şol görkezilýän zatdan daşary hasam bir gatyrganyşyp ýa diýişýän ýerleriňiz aýrylan ýerler barmy ýa Adamlaň görşi ýalymy? Adamlaň görşi ýaly ýöne ýagşyň eden bir ýalňyşlygy şu men diýýän-ä düşünmeýän bolsaň otur diýýän. Şoň öňünde nämeler boldy şony goýmandyr. Ýöne ýene bir Näme diýilýär, surpriz diýilýärmi şu müňden bir şu ýylyň zady tapgyry gutarandan soň iň soňkyny halka berilýär-de saýlamak. Onda şondan soň bir özümizi žuri agzalary hemmesini üýşürip bir gepleşik etjek diýýär. Şonda onda aýdyp berer-de ýagşy kim nirede näme boldy. Ýagşyda bir ökde talant bar. Biriniň birhili göwnüne degensoň Wagtyň geçenden soň şony aklap bilýän adam. Aklap bile. Ýo, şu wagt görsede o çaga bara. Halypa gaharyňy getirdim bagyşlap görýin diýe. Toýda, tomgada görsün. Tä özüniň günäkärdigini bilýär-de. Tä başdan ikinji tapgyra gelemizde bize üýşürip aýtmaly. Şu birinji tapgyrdan geçenden Talandy wadyp geçirdiňiz a indi ýerine ýetirilişi diýip öňünden aýtmaly ýarty ýolda aýtdy. A men düşünemok siz düşünýänsiňiz diýdi. Düşünmeseň otur diýdim men. O ne on bir biderek wagt geçirmek üçin gelemzok a on biri birini aýtdy Zehiniba hawa geçirildi dämi ikinjä ýerine ýetirilişi diýe. O talant diýdiň mende sen şo üç oglan bar ene rep aýdan oglan. Üç oglan aýdym aýtdy. Sözlerem özleriniňki, sazam özüniňki, ýerine ýetirýänem özleri. Talant dämi şol. Talant. Talant bolýar dämi çaga üçin. Başdan bize diýen. Ine şonda açyldy-da bar zat. Ýerine ýetirilişi şoňa baha berilmeli diýip. Ana şo ýerde aýdyldy bize. Ondan öň näçe çaga geçdi. Aýtmady-a bize. Şoň üstüne kä zat etdi, käýedim men oňa. On ýaly zatlar serýoznyrak boldy diýdim. Biz bilen bir maslahatlaş oturyp diýmeli-la diýdim. Ol Bu çagalar siz talant däl, zehin däl diýip bilmeris-ä biz diýdi. Şo sebäpden şo gykylyk boldy. Hemem şo-şo adamlar pikir etýär, her peredaça çykjak bolanyndan sähel salym öň düşürilýärmikä diýýär. Düşdäýne aşsak bolarmy? Siziň başda iki ýyl bäri ýene-de öňde birnäçe görmeli müňden biriňiz Dawnym-dawno bir aýyň içinde düşürilýä. Bir ýyl ýarym boldy daşy. Serediň dostlar daşy inni çykmaly müňden birler bir ýarym ýyl mundan öň düşürilen. Häzir aýdaýyn mart martda ýazyldy. Birinji tapgyram alty ýedi sekiz dokuz on.
On sany. Nawa.
Onda bäş zady, indi bäş bölümi üç-dört günüň içinde ýazylýar. Ýagşy bagyşlarsyň, aýtmaly bolýan. Şuny ýagşy aýtsak bolýandyr-a. Dünýäň ýüzünde edilýän zat bul. Şeýdip-şeýdip ýazylyp, soň goýberilýär. Indi şu taýda ýagşyň hem bir sizden aljak bolýan emosiýasy. Birinji size berýär-ä sözi. Maral Durdyýewa siz aýdyň diýene şol siziň nemäňizi çykarjak bolýa, emosiýaňyzy aljak bolýa. Hawa men bir hiljek näme diýä orslarda diýýälera prowatirowat etjek bolýalar diýýäler şoňky ýaly. Indi men şoň üstünde durup geçesim gelýä. Menem sizi azajyk barlap köresim gelýä. Aha.
Şu elimde birnäçe surat bar. Türkmen zenan aýdymçylary bar, kärdeşleriňiz. Men häzir şulary çykaryp başlajak. Şularyň içinden öz göwnüňize ýakynyny saýlamaly. Köpçüligiň däl-de, saňa ýakyn ol. Meň öz pikirim.
Hawa, gönümel pikiriňizi aýdyp bilýäňizmi? Gitdikmi? Giteli. Amalia. Aha. Gyzylgül Babaýewa. Amalia.
Amalia.
Onda

Ýa sizden soňrakmy? Birazajyk menden soňrak başlady.
Firýuzamy ýa-da Bilbil Öwezowa? Bilbil.
Bilbil.
Bilbil Öwezowamy ýa-da Bahar Hojaýewa? Bahar Hojaýewa. Bahar Hojaýewa.
Sungatyna aşyk şo zenan. Ikisinem gowy görýän. Maňa ýakyn. Bahar.
Bahar Hojaýewamy ýa-da Züleýha Kakaýewa?
Bahar Hojaýewa. Bahar Hojaýewa.
Züleýha Kakaýewany diňleýäňizmi? Diňleýän. Gowy aýdymlar bar hasap edýän. Bahar Hojaýewamy, Gülşat Gurdowa?
Bahar. Bahar.
Gülşat Gurduba bilen aýdymlaryňyz ýadyma düşýär. Bir gitişge gara göri ýar geldi, ýar geldi. Bil aýtýadyňyz. Hawa.
Baýram Tagan Pahe bilen. Şol kimiň pikiri? Siz özüňiz Gülşat ikiňiz ýör jora aýdym aýdar ýa-da Baýram Taganyň? Ýok, ýok, ol döwlet derejesindäki konsert gurnaldy. Maral bilen Gülşat aýtmaly diýdi welin, onnoň Baýram Tagan diýdi, Maral diýdi, şu ikiňiz konsert berjek bolsaňyz, bir aýdym duet edäýeli diýdi. Menem bolýa tapawudy ýok şeýdäýeli diýsem onuň meň şu garagülli ýarym Baýram Tagan maňa ýazypdyda başdan. Ha size ýazypdy.
Başdan maňa ýazypdy ondan daway şol aýdym şeýdäýeli diýdi şu Gülşat bilen aýdaý diýdi. Menem bolýa Gülşat sesini goýsun meňka taýarda. Onsoň şol ikiňiziň tansyňyzy kim goýdy? Gülşat.
Gülşat goýa. Gülşat goýdy. Ýadyma düşýä. Şu gün hem şu günki ýaly ýadyma düşýär, öýlerine baryp, Jennet bazaryň ýanyna öýleri bardy, öýlerine baryp ikimiz mantipon goýberip.
Şo tas öwrendiňiz-ä. Edi bileňok diýip neme etýärmi ýa? Ýok, gowy öwretdi.
Gowy. Mende-de bar tans ukyby, ýöne kyn bolmady.
He. Onda Bahar Hojaýewamy ýa-da Sahy Dursun Hojakowa? Bahar.
Bahar.
Sahy Dursun Hojakowa nähili aýdymçy?
Ýok, oňam her kimiň bar, seret Mekan, her kimiň öz ýoly bar, her gülüň öz yýsy bar diýilen ýaly. Ýöne indi şu wagt Sahy Dursun halk aýdymam aýdýar, hemme tarap güýçli aýdymçy, ýöne Bahar maňa has ýakyn. Sen özüň diýdiň dämi? Özüňde ýakyn. Zady. Aýtmaly pikiriňi diýdim. Bahar maňa ýakymly-la, meň özüme-de birhili sesi ýakynrak.
Tanşlyk ýagdaýda nähili? Ikisinem tanýaňyz? Hemmesi bilenem. Hawa, hemmesi şu gyzlaň hemmesini meni gaty görmäň gyzlar.
Onda Bahar Hojaýewamy ýa-da Dursunjemal Kazakowa? Aý muňa ikisinem gowy görýän menä. Dursun Jemalamy? Şuňam aýdymlary ýüregiňe batýa. Dursun Jemal.
Dursun Jemal.
Siz nähili ylalaşýaňyzmy dostlar? Gyzlaň hemmesiniň öz ýoly bar, öz äheňi bar. Men bulary ýok diýdigim däl, men müňden birine däl. Ýöne Dursun Jemalyň birhili Jadyly bir hili owadan iniň tikenekletýän sesi bar da. Hawa, hawa.
Men haýran galdym şu zenany diňläp. Olam brend söz boldy öýdýän mende, iniň tikenekledeni hakda. Şoda hakykatdan hem. Ýöne aýdymy diňläňde, şol aýdym bilen bile otyrkaň, diňläp otyrkaň, şonuň bilen ýaşasaň şol aýdym boldugy. Tüweleme-le ýoň sesi. Şu wagt siziň gyzjagazyňyzam aýdym aýtýandy. Hawa, Aýnur.
Tüweleme.
Şoňa öz gyzyňyz gözi bilen däl-de, daş ýerden bir zenan aýdym aýtýar. Ýaş aýdymçy gyz aýdym aýtýar. Serediňizde nähili baha berersiňiz şoňa? Edil şu wagtmy? Hawa, edil şu wagt.
Edil şu wagt men
aňyrbaşy diýibiljekkä, ýaňy başlan çaga. Ýöne gelejegi bar. Men görýän. Müňden biriniň etaplaryndan geçerdimi şu wagt gatnaşsa? Geçmezdi.
Özüň geçirmezdiň intek. Ýok.
Tä ondanam güýçli çagalar bar. Meň gyzym güýçli aýdymçy diýýän maňa. Ýaň başlan aýdymçy. Sag boluň dogry jogabyňyz üçin. Adamlara şu gerekmika diýýän käwagt eşidesi gelýän sözleri bolýar. Pikir edýärler şu artykmaç öý ýok. Enatada üýtgeşik öwenok ki başardygyndan goldaw berýärdi. Dogry mykra. Biziň elimizdäki zatlar ol hudaý şansam berýän hudaý ýoluny açýanam hudaý biz elimiz bilen edip bilýän zadymyz ýok ýöne biz diňe goldaw berip gapdalyndan kömek edip bilýäs.
Özüňiz nähili adamlar bilen tirkeşýäňiz jora bolýaňyz siz? Siz bir hili kän bir aýdymçylar bilen gatnaşykdaky däl adama-da meňzeýäňiz bir seretseň. Men çagalam bilen. Çagalam bilen.
Meň joralamam, dostumam hemmesi şo çagalam. Siziň joraňyz boljak bolsa nähili bolmaly adam, şo zenan?
Iskreni diýär-ä orslar. Açyk ýürekli. Hmm. Açyk ýürekli. Hemme zat ortada. Maňa ýasama bolubilemak dogrymy aýdaýyn. Ýöne on ýaly adam bu wagt bamyka?
Bamy şon ýaly joraňyz ýöne? Ba.
Bar. Ýöne ol uzu näçe ýyllar ýatyrda gatnaşýan joram bilen. Men täze jora tutunmana halamagyn diýdi. Hmm. Sebäbi onam öldürdiler da bir azaçyk. Jorasy tarapdanam, dost tarapdanam. Onnoň özüme söz berdim. Gatnaşan adamyň birhilek seň özüň üçin däl-de, seň döwletiň üçin, seň bir adyň üçin. Şem köp boldy, o ýolda kän geçdim. Şoň üçin özüme söz berdim. Meň dostumam, joramam, hemme zadym, meň ejem. Çagalam, maşgalam. Kyrk bäş ýaşdan soň şol zada geldim-de, pikire. Ondan öň gaty ynanjaň ekenim. Häzirem ynanýan-da welin, edilini adam opytnyrak bolýarmy durmuşdan?
Käwagt ýeke özüň oturasyň gelýän wagty bolanokmy? Kän. Bolýar. Oturyp bilýäňizmi? Barmy mümkinçiligiňiz?
Gaty seýrek. Gaty seýrek? Käde.
Sebäbi meniň 5 ýaşlyja oguljygym bar-da. Goýanok.
Içiňizdäki bimaza etýän zatlary kime aýdyp bilýäňiz? Hiç kime.
Hiç kime?
Çagalaryň özüniňki ýetik diýýäňmi? Sen diňlemeli bolýaň diýýäňmi? Men intek çagalar kiçi ýöne duýýan da şuny. Ulalanmadan bilersiňiz.
Men şu wagtam özümiňkini aýdaýyn diýip barýarkam ýygnamaly bolýada olaň nemesini diňlejek bolup. Dogrudyr.
Onsoň olam aýdymlara geçýär diýýän. Hawa.
Şo diýýän-ä dünýewi aýdymlar köp aýdyp başlapdyryn diýýän-ä. Adam näçe men-ä özüm şony ýaly bilemok.

Söhbetdämi ýa Soho diýeýinmi? Soho, Soho diýeýin. Soho kompozitor täze bir proýektiň üstünde işleýärler. Bizem soradyk, gaýrat ediň, bizem baraýalyň, görkezäýeliň şu zatlary, nähiliräk işleşýär. Şoňa geldik. Bizede bir çalaja aýtsaňyz, nädip döreýär aýdym, nähili işlenýär? Aýdym döreýäne söhbet aýtsa. Bu zatlar syr diýipdi. Aýdym. Söhbet sen barly. Hawa.
Gizlin bolmasa näçe ýaşyňda sen? Otuz ýaşymda şu wagt. Otuz ýaşyňda.
Togsan dördünji ýyl. Ha, Aşgabada geleniňe näçe wagt boldy? Näçe wagt bolupdyr?
On bir ýyl. On bir ýyl? Şular ýaly Maral dogan ýaly belli artistlere, ýyldyzlara aýdym ýazyp başlanyňa näçe wagt boldy?
Ýedi ýyl diýip alar.
Ýedi ýyl bäri. Hasam ýaş wagtyňdan başlapsyň dogana başyp ýigrimi bäş ýigrimi dört ýaşyňda uje hä? Hawa hawa şo bolýa.
Indi size sorag Maral dogan. Kompozitor şuny ýaly ýaş oglanlar näme edip ynandyranda şoň aýdymyny aýdyp bolýa? Ýa aýdymy gowy bolsa galan zat şo ýapýamy hemme zady? Söhbet nähili ynamyňyza girdi diýjek bolýan. Hawa indi şuny ýaş oglanlar teklip etýärler size. Ýo men özüm geldim Söhbediň ýanyna dogrymy aýtsam özüm geldim onnoň birinji aýdymymyzam şo ýüregime aglaşym bilen başladykda.
Şu wagt işleýäňiza siz hem Halypa bagşylara dişleýäňiz, ýaşlara dişleýäňiz. Indi men gyzyna dişleýäs.
Hawa.
Aýnura.
Indi tüweleme awtorska aýdymlar aýdylýa. Indi kän kän göçürilenok. Men pikir edýädim-de şul ýaňky hiç kim bilmez içimden aýdymlar dörede. Şonda gözegime gelýäde şu kompozitorlar bir uly saçy agaryp giden adamlar oturyp şolar äçkili şolar ýaly zat. Onsoň Seni görüp men haýran galdym. Şu nirden çykdy? Sözüň bölýän.
Dil söhbet şol aýdym görmänkäm-de aýdymlaryny diňledim welin. Meňem gözüme ulurak adam göründi. Görsem bir ýaşajyk çaga.
Indi seni gaty görmesem bir zat aýtjakda. Ine şu wagt hemme aýdymçy aýdym işleýäňiz.
Medianyň içinde eşitýän-ä men. Biraz şu klipmeýkerler Bulam kompozitorlar.
Hem şolara talant diýilýä, hemem ýaman işleşmesi kyn bolan, gruby aýdaňda ýaman aldawçy adamlaň biri diýip tanalýada. Nädip nätşip beýle?
Aly bilen nemäňizi boýnuňyza alýaňyzda döretmek kynrak bolýa monsoň.
Sebäp neme? Nädip düşündirseňka? Edil meň işleýşime bar isleýän wagtym işlemän gowy görýän. Şony edesim gelýän wagty etsem gowy gowy zat çykýalaý bilýäňmi? Men sen etdiň diýemokda men düşünişip işleýänsiňizem ýöne obşim aýdan şo mesele kyn diýýälerde ýaman kyn diýýä baryp klip Ba oglanlaň arasynda ba ýöne hemmesi däl. Şo nämeden durýa öýtýäňine sen obşi düşünýäňdä Seret, ýetişibilmezlikden bolup biler. Meselem, naý? Ha, boýnuňa alýaň, ylgam gelmän bilýär. Hawa, meselem, diýeli, men Maral halypa bilen dawaý, şuny ýaly bäş aýdym plan, plan hile, plan hile işleşeli wagt diýen. Onuň bir belli bir özüňe wagt goýmaly-da. Onuň yz ýanyna bir hepdeden ýene biri bir baş gelip, maňa-da plança, plança zat diýen, şeýdip, bulaşyp bolýar. Meselem, özümde-de bolup gördi şuny ýaly zat. ýetişmezlik bolup bilýär. Ýok diýip bilenoklar da ine plan işim bar şuňa çenli men maňa zat diýmäň meň adymy tutmaň diýip bilenoklar ýüzünden geçibilmän bor diýip boýun alýarlarda şeýdip özleri bulaşýarlarda. Köpüsem howlukmaç ýöne. Hawa.
Hawa ömür howlukmaç tabi heme gözlegde bolasa.
Ýaman kyn iş ýöne birgiden şu ola özüň sözünem sazynam döredip pylança bagşa
Siz irki kompozitorlaryň işleşip başladyňyz a? Olar uje gaty abraýly adamlar, aňly, düşünjeli, hormatly adamlar. Şo kompozitorlaryň ýaşlary deňeşdireňizde nähili tapawudy barmy? Tapawudy bar.
Olaň bir hili öz dünýä garaýyşlaram başgamy, bilmedim, agramy barda. Bulaňam agramlary bar öz bolşy, ýaşlar barada, ýaşlaň arasynda, ýaşlaň içinde. Her kimiň öz agramy bardyr, ýöne Söhbetde men şu lirik aýdymlarynda edil Gurban Gurbanow ýaly döredýär diýibiljekgel. Gurban ýaly adam bir asyrda, bir asyrda biri dogulsa, hä diýjek. Men neme sungaty barada diýemok, işleşmek meselesinde diýýän. Ha, işleşmek Gurban bilen ýaman ýumşak. Ýöne şeýle nastyryn adamdy. Şo bir ýerini almasaň, daňa çenli işläp gürrüň berendir Baýram. Daňa çenli diwanda ýatyp galýardy-da Baýram garaşyp, şo men aýdym aýdyp, bir aýdym ýerine ýetirmek üçin nastolka ýekeme-ýeke şu duýgyny ýerine ýetiriş bol Şu isleýän zadyny ýaşa gitýärdi. Hawa, sözüne-de üns berýärdi. Şu wagt maňa köpsi diýýärdi, näme üçin Maral sen aýdym aýdaňda hemme zat düşnükli. Mugallymyň mugallym görseň şon ýaly bolýar. Mugallym görmeseň kynrak bolýar. Ol sözem hökmän wajyp aýdymda. Siz indi diňleseňiz şu kitap ýaljak bolup bir kartina geçmeli-le. Düşnüksiz bolsa geçirip bilmeýäň sen. Bärigem girip bilmeýär ýürege-de. Aşgabada näçe ýaşyňyzda gaýtdyňyz siz? Menmi?
Ahaý. Togsan altynjy ýyl. Şu öýünden gaýdanda şo Maral nähili arzuwlar bilen gaýtdy? Şular ýaly. Wah, öýden gaýdamda men wokzalda oturyp agladym. Näme üçin? Okajak gelip.
Garaňky boldy ilki, birinji saparda birhili. Okuwa. Garaňky göründi. Garyň garaňky boldy-da meň üçin birhili başga welaýatdan şähere gelmek, olam stolitsa. Ejeme, ýöne ejem bir aý ýaly ýanymda boldy, öwrenişer ýaly. Maral Durdyýewanyňam karýerasy bir efire göründiňiz-ä siz. Şo taýda tüweleme meň ýaşlygym ýadyma düşýär-de, Bäş-alty ýylyň içinde-de diýjekkä, sähel salymyň içinde birhili Maral Durdyýewa uje populýarny aýdymçy zenanlaň biri boldumyka diýýän. Aý şony-da men duýmandyryn özüm. Haçan duýduňyz şony men ýyldyz indi adamlar üns berýär. Indi-indi duýýan, indi-indi duýýan. Indi-indi duýýan. Indi-indi duýýan. Şo wagt duýmadyňyz. Ýok.
ýerine ýetiripdirin. Indi naýdym aýdanda şoň içine ýaşap, özboluşly. Öň näme seret, Gurban ýazansoň, Gurban şeýle aýtmaly, beýle aýtmaly diýip, o çagaň elinden tutup ýöredýär-ä ene-ata. Şonýalajak öwredýärdi-de. Indi Gurban zat edenden soň, Dogrymy aýdaýyn, Ýyldyzyň aýdymlary Osman bu özbek respublikaň halk artisti. Şoň aýdymlaryny gaty kän diňledim. Gurban pahyr ýogalandan soň tä kim bilen işleşjegimem bilmedim. Hawa, maňada düşüpdi. Hawa, şol şol aýalyň aýdymlaryny diňläp, diňläp, diňläp, diňläp. Ine söhbetde birinji işleşip başlan. Şol döwür halk artist alaňyzda-da köçede zatda Adamlar tananda nähili garaýardyňyz? Nähili duýgy başdan geçirýärdiňiz? Ýyldyz kesel degjek boldumy Maral Durdyýewa şo wagt? Ýa düşüneňzokdyňyzmy bu näge ýetip gelýär? Ýok, ýok ony ýaly zat däl.
Bilýän-ä tanadylar diýip begenýäň. Surata düşýärler, surata düşýär. Onsoň şol haýalladymy? Çykmadyk döwrüňiz. Adamlar zatlar çykanda in-nä sowaşdylar adamlar in-nä Ýadyndan çykaryşyp barýar duýgy boldumy aralykda görünmedik wagtyňyz? Boldy.
Boldy. Boldy. Sebäbi şu wagtky bilen deňeýän bolýn. Aha. Bu wagt nirä çykaňda-da nirde maşyna görselerem zat edýärdi-de, Maral diýip adyňy tutýarlar. Ýöne o wagtlary magazyna zada baranda arkaýyn girip-çykýardym, kän tananakdylar diýip. Şeýle.
Şol nähili duýgy? Biynjalyk etýärdimi ýa Bar edenje Ýok. zadyň undulyp barýa.
Biynjalyga bolmadym, bilmedim, birhili içimde bir ynam bardyr-da, ýene çykaryn, ýene bir zatlar dörederin, Ha. garaşyň siz häzir. Men häzir indi-indi çykaryn. Men ýitip dymýan diýip. Ha.
Näme sebäp boldy şol? Şonça ýyllap aýtman soň çykmagyňyza biri rugsat berdimi? Ýo, rugsatlykda däl, rugsat öňem berilýärdi, welin birhili maşgala ýagdaýy, çagalar kiçi, onnoň bir keselçilik boldy, bir saglyk zatly, onnoň üst-üstüne-de gaýnym ýogaldy. Aýdýan-a üst-üstüne, üst-üstüne şeýle zat etdi-de, birhili aýdym-saza Bolan höwes diýibiljek gel bir hili başagaýrak bolýaňa durmuş. Ýöne iň soň men bilýädim çykjagyn. Ýene näçe ýyl özüňizi şul aýdymyň sungatyň içinde görýäňiz? Ony diňe Alla bilýä Mekan. Ýöne
ýadadyňok ýa? Ýok. Aý sungat bara Mekan bir hili jady jadyly zatda özüne gaty çekýär. Aýtjak gel bollun men aýtjak gel diýýäňem bolýn. Bar diýen uje içinde. Içinde goýanokda.
Men sizde has bir üýtgeşik görýän zadym köp kişi toýuň gyzygynada köp aýtýalar bilýäňizmi? Gazanç etýäler şol höweslendirýä. Ýöne siz toý bilenem kän
däl.
Köpüsi haýyşlar boýunça gitýäniňiz ýaly görýän, näçeýem gazanaýyn diýip gideniňizden. Tanyş-bilşliňkä gidilýä toýa. Haýyş etseler, ýöne bir toýdan toýa şu wagt ol ne Gülşat, Amalia diýdi, ne Selbi diýdi, gyzlar bar-da, ýöne olar toýda gowy alyp barybilýär şowhunyny. Mende şo şowhunlyk dogrymy aýdyn şo bir hili şowhunly aýdymlar aýdanyda şol aýdym bilen özüň bir bir aktiwny gatnaşyp tans edip aýtmasaň skuçnyrak görýän ýürek gysgynçrak görýän özüme men ony oňaramok başaramok başaramok diýýän men başarmaýan zadymy onnoň öz repertuarymda Ýöräpjik ýörsem kem dälmyka diýen. Şony edäýiň, şoň aýratyn ýeri bar. Adamlarda-da käbir aýdymçyny şäher ýer diňleýär. Bilýän, üns berýän bolsaňyz, käbir aýdymçynam oba ýer diňleýär. Şol ýaman aýratyn. Ýöne Maral Durdyýewa diýilse, oba ýerdekilerem tanaýar eken, men baryp görýän welin, gyzyklanýan. Şäher ýerde-de öz örän agramly. Nemesi bar. Şoňa begenýän. Ýene bir gezek men sag bolsun aýtýan size. Maral Durdyýewa, Allajan janyňyz sag bolsun. Sag boluň.
Maşgalaňyz agzybirlik, çagajyklaryňyza, agtyklaryňyza gonuň. Nesip eden.
Ýene şul türkmen iliniň, ildeşlerimiziň adyndan sag bolsun aýtýan. Şul aýdymçy diýlen zat, zenan aýdymçy. Ol bir ýalňyşlyk däl, erbet kärem däl. Örän salyhatly, gelşikli, abraýly bolup, şunça ýyl edip bolýar şu zady. Özüňe bagly. Şony dokazat eden adamlaryň, zenanlaryň biri. Şoňa-da begenýän men çynym bilen. Sag boluň.
Diňleýjilerime-de uly-uly minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Olarsyz biz hiç kim-dä. Şonuň üçin ömürleri bolsun. Biziň de aýdýan ýerine ýetirýän aýdymlarymyz derman bolup barsyn. Aýdanyňyz gelsin ha. Dermanam bolýar. Meselem men şu TikToka gelmäkäm näme etmeli diýlende bir ýeri alyp gaçmala kelläňi. Şol dertden sypmala ana şo taýda alyp gitýär şony diňläp bolýançaň nähilem bolsa. Ol uje gaty uly zada durýamyka diýýän.
Hawa.
Söhbet saňada. Saňada sagbol.
Uly üstünlikler arzuw etýän. Sagbol.
Hemişe ýadyňyzdan çykarmaň dostlar, islendik aýdymçyň aýdymlarynyň aňyrsynda ýeke özüniň azaby däl, şular ýaly oglanlar ýatyr, şulara-da hormat goýmaly. Size-de hormat şular ýaly talantly oglanlary. Şu aýdyp görkezýänlere men gaty hormatym uldur. Indikide biriniň aýdymyny göçürme aýdym bolanda munyňa göçürgi eken diýip ýazyşyňyz ýaly awtorsk aýdymyň aşagyndan hem örän gowy eken diýip ýazyň dostlar şol adama höwes döretýär işlemäne şu etýän işiň dogry baranlygyny aňlatýar.